VIP date oħra u llum qegħdin tal-Puzzu il-Mellieħa u l-VIP date tagħna tal-lum hija Valentina! Hello! Hello!
Kif inti?
Rajt li ma mmur dejta jmin hemm mara miż-żewġa u. U taf ma min id-dejt? M'għandix idea u dik l-anxiety land il-Karlo għatlu għaw. Jien ħammur dejt, VIP ċi ma xi ħadd naħseb li jafuh in-nies, imma ma nafx min hu. U taħseb mara jew raġel? Ma nafx, minn għandkom kollox nistenna, so. Tlaqna ħanaraw, sorry Karlo jek ġibni għamu raġel. U t-tini VIP date tagħna hija Claudette. Jiena vera ċitata biex nara did date. Jiena.
U għandek ideja ma' minni? M'għandix id-diċker u qas ħa nipprova għax I get it wrong. Ikel all right? Kollox, m'intix taħara. Laqna nieklu mela. L-iktar dejt li qatt ma stennejt li ħankun fuq. Għax aħna nafu xurxin imma eh, naħseb qatt ma poġġejna bil-qiegħda. Le. Le, bil-qeda żgur li le, naħseb fuq xi mejda ta' tieġ, forsi hemm high table, all right, kif int. Ekku, ekku.
It's nice to see you. Ma vera, in person.
All right, jiena taf.
Jiena fan u noqgħod nisimgħek. Jiena fan ovvja minn ma nafx meta xiex, minn mindu naħseb skoprejt li Eurovision, ovvja. Imma le, I've always obviously like issi segwejt x'tagħmel u hekk u. Ekku. U jien tismana fuq ir-radio għax taf li segwina. Vera nħu gost, vera nħu gost u nitħaq. I mean, nibda l-ġurnata filgħodu. Magħkom. Iih, ara. How nice, thank you. Sam jaf il-ħobb il-frawli. Għandi dejt partikolari.
Cheers.
Cheers.
Jien toġobni ma dit ta' dejt għax. Eh, ma nafu xejn. Ma nafu xejn għax xaħan nitkellmu. Eh, dik oħra bilħa. Jien għaddi ma fimx eżatt se jiġri hawn. Jina għaluli, mhm. għalleb l-istampi u hemm topics So, nibdew l-fidejk.
Waħdin waħdin, tajjeb? Le le f'idejk.
F'idejja?
F'idejk.
Tlaqna.
Ooh!
Okay.
Girl power. Naħseb we can both relate to it. Definitely.
Sebo jina vera feminist, eżin vera nħobb li nara nisa edin fajni li, you know, they work u edin fi xena iktar. Mm. Eżempju, jina mill-entertainment ta' noħoda, nħu pjaċi li eżempju fil-radio, mm. hemm iktar nisallum il-ġurnata qabel kienet isa vera sinonima ma l-irġil. Eh, xorta ta' hemm affarijiet naħseb illi kultant daqsxejn huma tokenism, you know, illi nħoss illi. Ħajsis.
Naf, illi kultant ituna rwol biex ikunu tawunna, biex naqdu mm. bikwietna kind of thing, you know? Ma bat kontek tamlu tajjeb ħafna. Dik improve them It's what you make of Taf kif? Iva, iva.
Lejn toġobni dik il-ħagġa li they doubt, but then they're like surprised tan nisa xjufru. I mean jiena naħdem ma' żewġ irġiel u radio. U ma tħallilhomx lix. I have to prove myself every day, laqqas xejn, laqqas xejn. Imma naħseb anke tiġi mill-upbringing ukoll, jiena l-mommy tiegħi. Le mhux hekk. Kienet hi fil-business ukoll bħala mara waħedha. Ngħidilha hello. Eh nsellmulha, nsellmulha mra. Le imma vera hekk, tipo skont kif tikber l-upbringing tiegħek hu. Iva vera.
Jiena l-mamma influwenzatni ħafna ħafna wkoll. Il-mamma kienet persuna li lili inkoraġġietni ħafna. biex nagħmel affarijiet meta tela' li ħerġa mort biex ngħidilha li ħerġa l-politika. How was the reaction?
Qaltli ieqaf, naf se tgħidli. Ieqaf, ħassitek biex ġejja. Kienet taf.
Minn dejjem xtaqt tagħmilha inti, minn dejjem kienet xi ħaġa li on your bucket list. Iva, iva, iva.
Kont dejjem, anke meta kont żgħira. Qed nħaqek kif ittik bħala satisfaction. Għax di di vera xi ħaġa li inti you're you're you're a big influence fim ta' ċertu deċiżjonijiet u affarijiet. Tagħtik tagħtik sodisfazzjon li inti qed tipprova ġenwinament tagħmel xi ħaġa għan-nies. You're being a voice, a voice of of many fis-sens.
Ekku. Amazing.
Indur għal le? Għal le. Risk.
Are you a risk taker?
Calculated risk imma. Vera? Ġili ħadd ta' riski kbar. U kellek xi bad feedback minnhom? Ifimni.
Jiena kelli proġett enormi f'ħajti, li kellu x'jaqsam mal-medja. Kont waħda minn żewġ persuni li tlieta Ftaħna stazzjon tat-television konna. Imma you still did it, fis-sens. Ooh! Żmien. Xi tfuħ. Sorry, jiena ħa nibda xi fejn jkun hemm l-ikel.
Isma' inti wikiela.
Jiena wikkiela?
Mela jien wikkiela? Bis-serjetà.
Le, I am a foodie ħafna. Vera? Em, Għalija li kellu wisq sabiħ, taf kif? Oh, kemm naqblu.
U mbagħad għand il-mami tiegħi kontra, għax il-mami tiegħi dieta kuljum dik li selid u hekk ma tikolx, mbagħad tara lili. U tursin. Ma nafx minn ġejt li- Eżatt.
Xejn. Ma nafx minn ġejt nisba. Imma tista' tgħidli naqa' fuq disan calculated risk. Għax I think I Eh, can kultant. tista' battajt, tista' tgħallimni fuqha. Simni l-età hemmhekk qiegħda, l-aħħar isma' nikkalkulaw. Imma l-esperjenza hu.
Eżatt. Ħa nisfrakassaha probabli. Għaliex ħa Qed tara ċaħli. Kont tajjart il-pizza. Ġejt hawn nixxi. Kieku hawn ngħidu.
Oh, qed ngħidlek. Kif jarawni, aħbar żżir tajba.
Issa jgħidulek,

Jiena I am a risk person, hmm. fis-sens nieħu riski imma mhux f'kollox, hmm. mhux f'kollox. Għax nemmen li bla riski l-ħajja is going to be very bland.
Fis-sens, again, mhux fuq ċertu affarijiet, per eżempju, affarijiet ta' flus u hekk, li toqgħod attenta.
Il-ħajja tola, if you're not comfortable with what you're doing, ma tistax tagħti riskja ċertu ammont ta' flus biex tagħmel xi ħaġa, pereżempju. Imma I go with the why not ta' why not let's try it mhm. kultant. Għax inkella naħseb il-ħajja tkun għabori. Ġiprova hija xi ħaġa sabiħa. Mhm. U għalhekk qed lek calculated risk. Ti tkun għaddejt minn xi ħaġa mhm. biex tibda tħares li hemm dik il-lenti naħseb. Eżatt, eżatt.
U naħseb illi jistna tnelli aħna. Le, le, le, vera.
Fuq dak il-livell. X'nagħmel? L-oħra din inkixfet diġà. Eħe, rajt biċċa minnha, ħa nqallibha.
Change.
Le, sekonda, change jew chance? Change and chance, issa tnelluna. Kemm tajba?
Change. Jiena vera nibża' mill-bidla. Vera vera nibża'. Inħossni li I'm in a comfort zone u biex inbiddel u nagħmel xi ħaġa oħra, allavolja ngħid li I'm a risk taker. Qed tara stramba. Xorta nibża', xorta nibża' fis-sens ma nafx. Dik il-ħaġa li probabbli nibqa' nipprokrastinejtja ħafna biex nagħmel dik il-bidla mbagħad tasaltha xi darba imma. Jiena l-motto tiegħi hija I might if I try, I won't if I don't. All right.
U allura
nieħdu riskju kkalkulat imma eħe, l-inbidel, u jekk tara l-karriera tiegħi, jien għamilt minn kollox ħajti. Minn kollox. U li tifla tiegħi. Tifla tiegħi ngħidilha għodni ma nafx se nagħmel meta nikber. Imma that's the beauty of life. Imma xek.
U naħseb is-sabiħa li tkun temmen li tista' tagħmel ħafna affarijiet. Iva. Mhux ħaġa waħda. Fis-sensi naħseb il-COVID li ħaġa li ħadd minna illi Minn job wieħed li kelli, spiċċajt isni I ventured into something else u spiċċajt norganizza l-parties u nagħmel affarijiet differenti so tatni dik il-boost li ngħid you know what ismagħni. Il-ħajja qasira, go for it, take a chance and embrace the change how the new life għax Covid was crazy. Perfetta ruħi kif għatta. Kif ħarġet u?
Xej, il-pizza hi, il-pizza. Nqalleb oħra.

La Taljana, dik titwiha daqsxejn hekk. Perfett.
U dejquk? Le, fis-sens li annimali għalija ovvjament f'ċertu postijiet ma rridx nara, you know, fejn jidħol ikel, eċċetera, iġene, you know, imma M'iniex se naqbad u pereżempju għax qed nara n-nemel ħdejn il-ħamrija ħanaffriġhom, skużi, hi qegħdem. Imma jekk tkun qiegħda waqt tieġ u tara l-insetti pereżempju, xi cockroach jew crickets jew hekk.
Jiddependi. Pereżempju mat-table tal-cupcakes.
Eh, le, mbagħad mal-ikel. Għaliex ġratlek?
Jien it-tieġ tiegħi għamilt actually cupcake station bl-insetti fuqhom. Ġifieri kienu dried grasshoppers u crickets u affarijiet hekk. Oh. U n-nies dew jaħsbuhom li kienu xtit ta' nuts jew. Imma jien fissat ħafna hemm nipprova insetti. In ġenerali, nixtjom dehydrated u I just enjoy the thrill of having something mhux tan-norma. Plus protein tajjeb ukoll.

So ovvja kelli nagħmla parti mit-tieġ. Carlo spiċċa miskin li jkolli nsitti mej ukoll. U fit-tieġ tal-catering qal li jien ħanamel sign daqsix ara ma nkunx naf li n-nies jaħsbu li jien għandix naqsam ma' toppings tal-cupcake li għazil. Għajzi.
Yes. Imma it brings good memories għalija. Jafuk sew. Eh, jafuk vera.
Għanqallib. Ok.

Kevin Cutajar ġie biex jieħu l-ġurament. Però l-istaff kien għadhom kemm qaluli illi miet eks membru parlamentari u li ħa nkunu qegħdin nagħtu l-kondoljanzi f'seduta, imma mhux f'dik. Malli ġiet il-familja ta' Kevin, mingħajr ma ħsibtha, mort u tajthom il-kondoljanzi. Oh no!
Kif ħriġt minnha? Diżajdi kif ħriġt minnha? Kevin kien hemm u Kevin nieqes mid-dawl. U sema' leħni u qalli qed tgħaxxaqha Claudette. Ħanina. Qalli jien hawn mimli b'kolli għomor. Illa ħodlu x'taħwida ħawwad. Waħda minn dawn. U inti? Le jiena naħseb tant jiġrulek li jisek diffiċli tażel u dan fuq ir-radio iktar għar. Imma naħseb l-għar li vera li taħta tal-lum kont qed naqra l-punti tal-Eurovision kif dik is-sena li kien hemm konċita u niftakarom. U jiena kont qiegħda ħdejn konċita l-Awstrija. Vera kont qiegħda mek, jiena literalment kont qiegħda mek nħu pjaċir li ħanajt 12 points go to it was one of my dreams għax jiena ovvjament Eurovision mhux Imma dak tagħmel ġurnata hemmhekk rehearsals tisma' l-pajjiżi l-oħra f'widnejk. U between ta' rehearsals ħallew lil Mikey u maħal fuq. Bleċitament kelli ħafna problemi fl-istonku, bqajt sejra fit-toilet bil-bike mixgħul u tas-sound għamiltilhom waħda l-għall-kapċin, ġifieri litteralment li ħriġt minn hemm qalu lil Mike mixgħul taf. Timbarazza ruħek imma waħda minn dawk li hekk.

ta' Rise Like a Phoenix kienet differenti ħafna ħafna. Naħseb anka jgħid she's evolving ukoll bħala eh, artist.
Ek kienet slow u very reduced bħala ma kienx bombastika u. Mhux extravaganti.
Niftakar kienet song illi turned heads u li vera it oh. put something different to Eurovision ek naħseb jiena. Ekku, ekku.
Sabiħu.
Ħafna.
Oħra

Grazzi.
Thank you. Jien naħseb illi spicy food jgħinek, mhux naħseb żgur, jgħinek l-immune system biex is-saħħa ħana iktar għax. Hmm. Ovvjament il-ġisem dejjem qed tittieħ dik xi ħaġa bħalma tgħidilek ħafna tewm għax jgħinek u hekk. U I try to include it in Every meal jiena nipprova. Eżempju kieku llum ġabulna chili oil kont nitfa', eh. Ħażina l-aħħar fis-sens li meta nara anke ċertu kulturi u tara jiena fil-kultura Indjana b'mod partikolari li għandhom sens ta' kulur, sens ta' flavours vera b'saħħithom, you know, naħseb li eh. X'inhu l-ikel favorit tiegħek inti? Jiena?
Il-ġimien.

U sa kemmet inħalluhom jgawdu l-ikel li offrewna tal-puzzu, ħan nispjegalkom ftit il-logħba tagħna. U għandhom monitor b'ritratti biex ngħinuhom jiddiskutu l-affarijiet li nixtiequ nsiru nafu aħna. Ejja komplu naraw fiex sejri. Wow.
Wow ta' vera. Eh? Wow. Liema hu l-ikel favorit tiegħek inti allura? Imma dik naħseb li kienet kif ħaniklu ta'.
Lejn, I'm going to gladly watch you ħadna kif ħadda. Intaqsam għal berja u tikola siħa. F'każ bħal dan, naħseb għandi bżonn perit. Hemm bżonn construction. Kif ħatamilha. Ħanibda biċċa żgħira żgħira. Xkont tajbi xi tħobb tikol aktar. Biex hmm. nażel dix wieħed ma qasab naqgħu possibbli. Hmm. Tant inħobb niekol

Imma Estlin għad tant naraha saret wisq commercial il-carbonara li I like the the dishes li ma tantx isemmu nies, eżempju dawn l-gnocchi jew inkella t-tortellini l-kbar. Jien kont ngħix Bologna, sewa jien kont nistudja Bologna. Iva. Hemmhekk jagħmlu ikel. U t-tortellini huma l-għaġin. Xi ġmiel.
tal-belt sewwa. Wow. U darba sħabi qaluli trid tmur tixtri ftit tortellini u qaluli minn dal-ħanut. U dħalt ġo ħanut, kull ma jbigħ huwa tortellini. Xi ġmiel.
U dan eżatt kif tidħol u tgħidlu li trid it-tortellini nfaqa' jidħaq bik. Mhux ovvja, qliem.
Tortellini, tortellaċċi, tortelloni, tridhom friski, tridhom nixfin. That is my name. Salamun tal-inka sewda normali għall-uova. Isek mort għand xatt tal-pasti, ma kollu tortellini. Il-ħitan miksijin kollu żmijiet tal-bliħ, vera tal-bliħ. Le ma naħseb li hu kolli nagħżel naħseb li. Ħażel għażel wieħed.
Illi nibqa' niekol dejjem. Naħseb il-fwitt tal-fenek. Naqra unpopular opinion għax forsi mhux kulħadd iħobbu. Iħobbu. Jiena nħobb għax immur minn kull ma' nies illi ma tantx iħobbuh, ħalli niklu jien dejjem.
Jiena l-fenek inħobbu ħafna ħafna. Wisq tajjeb.
Għalija.
Frinkata tajba u l-biċċa l-kbira meta nżur restorant għal ewwel darba jekk ikollu l-fenek, David l-ewwelin ħaġa li jgħidli. Lilu. Għandhom il-fenek. Mal-ewwel. Għax lilu nieħu. Imma inti taf issajru mbagħad?
Iva, imma rari nsajru għaliex David ma tantx iħobbu, Christina lanqas. Allura huwa vera dak il-platt li niekol ġo restorant. It's a treat, it's a treat. U fil-verità ġieli mhux kulħadd ikun jaf jagħmlu. Daqs kemm ikunu jafu jagħmlu huma b'dak it-tewm u hekk kollu. Għax jiena nħobb insajjar imma naħseb il-fenek propja hekk dak in-naqa' is-sweet oil ngħidlu tagħha. Jiena nħobb insajjar ħafna.
Jiena l-iktar qisna aħna d-dar xi kulħadd għandu d-dipartiment tiegħu, fimt? It-torti pereżempju f'idejja. Jien nagħmel Nagħmel it-torta tan-naħa ta' fuq ta' Malta, li hija t-torta tal-qar aħmar. Il-lallu, xi ġmiel! Eħe, il-naxxar, il-mosta, l-meliħa u Għawdex issibha ħafna. Kont nibda nordnalek.
Niġi għat-torta sa Claudette. Ngħaddi r-riċetta tan-nanna u ngħaddihielek. Il-lallu baqa' tiegħi. Ma vera, iva.
U tagħha. Xi ġmiel! U meta kont ngħix barra, kont inċemplilha. Xi ġmiel!
Fakkarni bħal dak li qalu ma kontx niktibha. Ma kienet tieħu pjaċir. Imma anke jekk minn daqshekk ħadd ikollha għandek dik in-naqa' wholesome memory tagħha. Iva, iva, bqajna ngħidulha jiġifieri t-torta tan-nanna kif kienet tagħmilha hi u kollox. Jien ma tantx nista' ngħidlek fuq il-mummy, il-mummy taf xi ssajjar jiena. Jiġifieri jekk ikolli t-tfal 'l quddiem, xejn tan-nanna, anzi jekk ħa jkollna tan-nanna, tiklu. Għax aħna konna jiena u ħija, ja ħassa narawha tagħmel naqrajr fejn irid tkun għamlet xi ħaġa. Pereżempju l-rossel porn tagħha. Meravilja, qisu magic show. Titfa' kollox ngħid u tagħġen mbagħad kellem jitla' kollox fil-wiċċ, allura jkollok layer ta' fuq aħmar u r-ross kollu abjad. Qatt ma kellha tħawdu. Xejn, ma nifhimx minn taħt idejha, imma again, imbagħad għandha dawk l-affarijiet Qed issemmi r-ross it-tajbin fil-forn. tagħha. Il-kunjata tiegħi tagħmel ir-ross fil-forn Vera. tal-għaġi.
Il-kunjata taf issajjar imbagħad, imma l-mummy tiegħi, Carlo ma tantx igawdi minn fuqha, ħa ngħidlek. Il-mama wkoll kienet, kienet taf issajjar ħafna, kienet delettanta sew, speċjalment Xi ikla kkumplikata b'xi tnax-il ruħ. Tieħu pjaċir iktar hosting? Tieħu gost, ħafna ħafna ħafna. Xi pjaċir.
Imma mbagħad għalina, per eżempju, brunġiel mimli kienet tħobbu l-brunġiel mamma? Le. Qatt m'għamiltu, qatt m'għamiltu. Oh, il-brunġiel u l-imqarrun il-forn il-mamma kienet tagħmlu to die for. Bil-bajd?
Iva.
Mhux kulħadd jagħmlu bil-bajd hu. Iva, iva, iva.

U jiena laqajt lil Philip u lil Gerard u kien ilna nesperimentaw b'songs snin. U meta kitbu Desire qaluli ejja sal-istudjo għax għandna song biex tismagħha. U mort u jien malli smajtha, ohh kemm hi subieħa, togħġobni, togħġobni. Lilek offrewha l-ewwel? Lili, lili, inkitbet għalija. Wow!
Għalija, għalija inkitbet. Wow! U kellek relazzjoni magħhom qabel jiġifieri? Le, żgur, le, konna ħbieb sewwa. So kitbuha bik f'moħħhom. U mbagħad Kien hemm dil-biċċa fin-nofs. Ma kien hemm xejn. Mentro, hawn se jiġri. Ma nistgħux ngħidulek. Tgħidlix il-biċċa tal-Malti? Eżatt. Wow. Ma fdawnix. Ħasbu li ħa mmur ngħid, fimt? Ma jafdawx bih.
Qaluli dik meta tirrekordjaha ħa ngħidulek x'inhi hemmhekk. Ara l-feeling mela li ħassejt. Ma trid tagħmel xejn, imbagħad tara. Okej. Wow.
U mort hemm,
studjajt is-song, eċċetera, u mort biex nirrekordjaha. U tawni dil-biċċa karta. Dejjem ridtek, dejjem xtaqtek, lilek ħabbitt. Your first reaction x'kienet? Di x'inhi? Di! Għamiltilhom hekk, di x'inhi? Dina hemm, dina. U kif ħankanta? Ma tkantajiex. Ħatajda.
Ħatajda.
Oh. Wow, wow.
Kellek f'moħħok li is going to be the winning song. Min kif min kontu ġejtu second u tgħid dik is-sena tiftakar? Bas niftakar jiena.
Qed nipprova niftakar. Ma nistax niftakar bħalissa. Vera.
Ġittiri u t-tieni.
Blankjajt. Imma ħassejt taħt ilba. Ħassejt illi. Ħassejt li kelli wieħed mill-ikbar chances li kelli. Kont diġà ħassejtek fin-96 meta kelli My Butterfly. My Butterfly kienet song sabiħa ħafna ħafna. Ma this was. Imma din Kellha a lasting hekk song ferrieħa u ħafna nies u issa ma nafx ġara f'dan l-aħħar snin ġifieri. It it's a timeless song aħna ndoqquha fil-parties tagħna Boozy Bingo ġifieri kif eżatt. U r-raġel tiegħek għamel li remix ta' Vera. Eżatt kif eżatt jismgħuha l-uċuħ tan-nies instant glow f'dil Vera u jiena għadni niftakar il-video tiegħek fejn qed tkanta fl-Eurovision Malta. Your smile infectious. Wisq tidher kuntenta, dkan tagħha so it it fits hekk tipo like vera tieħu pjaċir tkanta. Is-sajf li għadda, ikkuntattjatni ħabiba tiegħi qaltli li ħa jkun hawn Malta xi ħadd, persuna li inti tafha li ilek ma tarah ħafna ħafna snin u li nixtiequk tiltaqa' miegħu biex tagħmillu sorpriża. U kien wieħed mill-backing vocalists tiegħi. Il-Lallu.
illi dan jittourja ġo Sweden imma anke barra minn Sweden b'kor kbir ta' nies li mhumiex professjonisti imma jgħallimhom kif ikkantaw. U bqajt tagħrfu huma? Bqajt nagħrfu, eżatt kif qaltli min hu mal-ewwel għaraftu.
U mort għall-kunċert. U qed nisma' l-kunċert u dan u f'daqqa waħda Dawn kienu jippjanaw li ħa jagħmlu diżajer. Imma ma ma passrux li ħajkun hemm jien. Fimt? F'daqqa waħda spiċċajt lajt. Tkanta wkoll.
Ta' magħhom, ta' kemm għannaqni. U ta' kemm wers u n-nies mela. Ma tantx kien hemm nies. Hija ħasra iva, waħda minn dawk l-affarijiet li dispjaċini. Għaliex kienu qegħdin Manuel Island u dik il-fetħa kbira, kien hemm dawn ma. Imma inti kellek il-connection mal-backing vocal li kont oriġinarjament kantajt miegħu. Eżatt, eżatt. Kienu backing vocalists tajbin immens, immens, immens.
Jiena I just will never forget that infectious smile tiegħek tkanta. Amazing. Cheers to that, eh? Cheers. Cheers to you and to Carlo. Cheers to the food. To the remix and cheers to the food u lill-puzzu, eh? Ta vera. Xi ġmiel.
Ta vera ta vera.